Enbiýalardan ozal geçen Hezreti Nuh aleýhissalamyň we şoň ummatynyň wakyalaryny biz bir az formunda beýan edipdir. Hezreti Nuh aleýhissalam Hezreti Ibrahim aleýhissalamdan 2640 ýyl ozal geçendir. Hezreti Nuh aleýhissalam bilen Hezreti Ibrahim aleýhissalamyň arasynda fakat Hezreti Hud aleýhissalam bilen we Hezreti Salih aleýhissalam ötüpdir.

We şoňa emr etdigi ýokdan bar eden we iýmege ryzyk beren bir Allaga ybadat ediň we şol bir Allanyň gahar we gazabyndan gorkuň we her bir işiňizde Maňa tabe boluň diýipdir. Ýagfir lekum min zunubikum we ýuahhirkum ila ajalin musamma, inne ajalallahi iza jaa la ýuahharu lew kuntum ta'lemun. Eger tobe edip Hudaga öwrülip barsaňyz, Allah tebarek we taala siziň bagzy günäleriňizi magfyrat eder. We sizni tahhyrga goýup sizge möhlet berer tä belli bir wagtga çelli. Tahkyk Allah tebarek we taalanyň taýyn eden müddeti gelse ony tahhyrga goýmaz eger bilseňiz. Ýagny eger iman getirip Hudaga rujuk etseňiz onda öz omruňyz tamam bolup ozalda özüňize takdyr edilen müddetge çelli galarsyňyz. We eger iman getirmäni kafyrlykda galsaňyz, Hudanyň azaby gelip sizni nabut eder. Pes Hezreti Nuh aleýhissalam nahaýatda mähribanlyk bilen we süýji sözler bilen köpler müddet kowmuny towhidga we Hudanyň tarapyna dawet edipdir. Emma kafyrlara äser etmändir we Hezreti Nuhuň nesihatlerinden faýda almandyrlar. Oňa görä, hezreti Nuh naçar bolup, Allah tebarek we tagalaga netijäni arz edipdir we aýdypdyr ki, inşallah indiki aýalarda o geljek. Ondan soňram şeýtan gelip aýtýar, kakaňyz gowarmaýaňyzmy, gowarýas. Bir aksini çekden goýuň da diýär. Bir aksini çekiň, günde bir ogşaň, günde bir ruku ediň, wagt geçýä, bir zamany şeýtip geçirýär. Indiki nesil gelende bir ruku ediň, bir sejde ediň da diýär. Bir sejde etýärler, soňram bolýarlar, hemmesi butperestler. Oňa şoňa şeýdip barşyna ehtiram goýup ehtiram goýup barşyna onsoňam şundan zat dileň beýtseň şeýtseň bola bolýa wedden yagus yauk nesr hemmesi şular kuranda inşallah indiki aýalarda indiki heftede geljek şolar ozal gowy adamlaryň ady diýe biziň hattymyz ýirak bardy biziki musulman hudaýa imanymyz bar peýgambere imanymyz bar gelli gelli şon gaty tutulmady hiç ugrunda Şoň Emruziň bir päsendide zady, mynasyp zady indi geldi biziň öýümiziň içinde. Aslynda namaz okuyjak ýeriň döl, bir hejap, bet hejap gyzlaň äkisleri goýukly bir haryjy ýa Irany bir hanende bir zadyň. Indi geliň bir fikir edip göreýliň, şuň näme bähüdi bar? Aýa awadalykmyşy? Aýa şundan bir e, şun äsli teknologiýmişlik, şowur teknologiými? Aýa şowur elmi zatmy? Aýa şükür, äsriň, şu zamanyň madyra päsendije zady, mynasyp zady, gelşikli zady, o muny red etseň oky bolmara, bi äsirde, bi äsir, o äsri räpti ýok ki o. Ager bir meselen bir newer kompýuter red etýän bolsa, o isfa etmeli, gadymda ýokmuş, bir zatmyş diýen, o babajan äsri tehnologiýa sen näme diýip baň diýip muny red edip bilýän. Mal äsri elm, terakki elm pisläp diýip bilýän. Emma äksurde şeý diýen gideşini aýtýan adam men fikir etmeýän, beter tebiýet salym bolsun. Biz şuny birazajyk pikir etmeli-ha. Öz öýümizde, öz aýalogullaymyzyň öýünde, ejekeleýmiziň öýünde, agalamyzyň öýünde, inilemziň öýünde hemmämiz şuňa bir bagan gereftar. Hiç pikrimizde düşüneňok, näme diýip goýýanymyzy-da bilemzok, ýöne goýulypdyr-da. Biz şu zady näme etmeli? Eger şundan owadanlyk diýen bolsak-a, alhamdulillah, gowy pusterler bolup goýan Mekgäniň aksy bar, Medinäniň aksy bar, känä görä. Guplen suratda-da bar, nakş suratda-da bar, näme gerek bolsa bar. Şunda sizi öwürdi biraz bir näme etmeli? Habardar olmasaň namaz okyp dukaňda görseň, gyble tarapynda bir bethejap, bihejap, bir gyzlaň, bir hanandeleň äkisi bar. Biraz öz etýän işimize näme etmeli? Habardar boljak bolaýdyň. Biz indi şu Nuh peýgamberda ki kowmuna aýtýa gelin Hudaýa ibadet ediň diýýär. Arada wagt geçmändir, dedi bu perest bolupdyr, näme äkisi çekdiripdir? Erti emetdiripdir. Bir ruku etdiripdir, indiki nesle sejde etdiripdir. Indi özümiz-de hemmämiz şeýle sen ustadyň gowy görýäň, ene-dädäň gowy görýäň, piriň gowy görýäň, o jire gitme. Näme? Äkisini goýsaň-da albomyň içinde goý. Sen eger beter mähebbet etseň, mähebbet gowy zat, hetmen etmeli. Hemmämiziň wezipemiz ene-dädämizi gowy görmek. Eger sen çyndan ustadyň, ýa piriň, ýa ene-dädäň gowy görýäň, diýeni bilen bol. Aýdany bilen bol. Eger dünýeden geçen bolsa,

Taky äsdiyem hava hahy toyum. Sen näme diýsen Hudaý bilsin şoň menen. Äslen sen jan isle. Men jan näme diýen? Jan bereýin sen ýoluňda. Ol Haj Abdullah Ansarylyň da aýtýan kesin gözi diwane koniyo herde jahan esbahşi. Diwaniyeti herde jahan raçe konet diýip aýtýar. Sen özüňe mecnun edip, özüňe aşyk edip, özüň tandyňdan soňra iki dünýäler maňa beheşt gerek diýip, maňa sen gerek diýip aýtýar. Şolaryň hemmesiniň aňyrsy näme? Olara arif diýilýär. Arif ýani tanipdir. Biz Hudaýy hemme iman, hemme amel, hemme zadyň äsli Hudaýy tanymak. Bir nefer Hudaýy tanyýanak, Hudaýy bilenak, ol ybadatyň süýjüligi nirden bilsin? Äsen bir kapyr şumal Hudaýy bilmeýän nädip musulman bolsun? Biz äwwel näme etmeli? Resullaň da tabşyrýan zady şomuş. Äwwel imanynyň üstünde işläň. Wagtykem musulman boldumy? Ogam bäş wagt namaz aýdyň. Äwwel Hudaýy bir tanydyň. Sesiň ýokdan bar eden, bu gadar nygmaty üstüňden döküp duran, gahary gelip dokan nygmaty döküp duran, hoş bolsa-da näjire Hudaý bolarka diýip şony düşündir, oňam hotboka dönen nirui muharreke bolup-da Hudaýa ybadat eder diýip aýdýar. Ve ibadet barada da Emir Unsurul Maali ozal Lurayus kurrun ettik. Qabus namur qov kitap ba Gilan Şah diyen oğluna e, bir vasiyetleri yazıya.

Hudaý bilen işi ýok, Hudaýyň buýrugy bilen işi ýok, öz haý-hewesi bilen bolýan adam suw ýalydyr diýýär. Suw sen niçe ýokardan goý, gitýä çukura gaşy, niçe etek gidesi gelýär. Sen göterýäň ýokaryk, indi öz halyna goýjak bolýaň, gelýär etek. Emma ody niçe eterik, etek çyk diýýäň, guýyň içinde ýakýaň, guýyň üstünden ýöne ýokaryk çykasy gelip dur. Etaat etýän we etaat etmeýän adamyň e, teşbihi şu forum diýilipde ogluna şeý diýip aýtýarlar.

Sarahaten aýtýar, her kim iman getirip ameli salyh etse, Felennuhyiýennehu haýatan taýýyba. Metni Kuran Hudaýyň öz kelamy. Çyndan ameli salyh iman getirse, men şu dünýede zendegisini refahyýetde goýaryn diýip aýtýar. Gerçi zahiren bir nefer garypdyr, ýüregi giň bolýar-da näme? Hudaý çyndan ýüregini giň etipdir. Şu mahal bir neferler musibet ýetişýär-de, bir dädesi aýrylypdyr, dogany aýrylypdyr, hemmämiziň başynda bar. Bir neferiň kalby her bir narahat, çyndan musibetlede adam, Hudaý şoňa sabr berdi. Her bir ýüregi giň bolsa, musibet degmedik ýanak bolsa, şol adam heniz biz narahat diýip bilermi? O ýokda näme diýip narahat hiç ýok ýok. Kalby giň Hudaý döküpdir rahmatyny kalbyna sabryny. Edil şu forumda. Her bir refahiýetde goýan neşmahal bir nefer e, gelip de her bir de hoş bolýar. Aýtýar suw bilen çöregme bamyň diýär. Her bir öz ýanyna rahat. Şundan şu refahiýetde gezip bilen adam. O dünýe bir adam kowalypdyr. O gözüni doýan ak zol haris şu durşuna da ölüp gitmeli. O aýtam zindanda bollugy bolýar. Indi Hudaý Taala näme diýýär? Iman getiriň. Ibade ediň, ameli salih ediň, iki dünýäň saadatyny bereýin diýip şeý diýip durdy. Hop, indi kaýalarda okaýalyň. Umi leýlen we nahara felem yezidhum du'ai illa firara. Nuh aýtdy Perwerdigara, Günde beýle zähmetkäni çekip durberseň, men kowumyny gije-gündiz towhidga dawet etdim. Pes meň dawetym şolara hiç zadyny zyýat etmedi, meger şolaryň ürküp gaçmaklaryny zyýat etdi. Ýagny gije-gündiz aram almany çagyrdygymça olar beter gaçdylar. Men nämykdar mähribanlyk edip, süýji sözler bilen nesihat etdigimçe, olar beter bizarlyk nyşan berýärler. Hezreti Nuh aleýhissalam gijeler kafirleriň öýlerine baryp, gapylaryny kakýan, Sen kim diýip aýdanlarynda, Men Nuhdyryn, siz La ilahe illallah diýip aýdyň diýen we gün diýen we gündizlerde nirde adamlar jemg bolsa, şolak baryp töwhidge dawet edip La ilahe illallah aýdyň diýen, olarga Hezreti Nuh aleýhissalamyň kefi äser etmeýän, belki beterleýän.

gulaklaryny tutýarlar we men özümi görmejek bolup, başlaryna lebaslaryny büreýärler we kafirlikde sabit bolup, el çekmeýärler we nihaýetde magrur bolup, tekepburlyk etýärler. Gururlyklary we hothalyklary ejaza bermeýär, bir az wagt men kesme gulak asmaga. Ba'zi arefler aýdypdyr, her kim günäh işde sabit dursa, gumralyga aja ýeter. Adat eder, hatda teleke amellerini ýagşy hesap eder. Nauzübillah. Pes wagtyky teleke amellerini ýagşy amel hesap etse, tekepburlyk eder. Oňa görä Hudanyň dostlarynyň tersine durup, olarga üstin boljak bolar we Hudanyň dostlarynyň kefine gulak asmaz we nesihatlerini kabul etmezler, belki aýdarlar, Anu'minu leke wetteba'akal arzalun. Ýagny, aýa biz saňa iman getireýlimi? we saňa tabe boleýlimi we halaniki saňa tabe bolýarlar pest jemaatlar garyp jemaatlar biz näme diýip saňa tabe boleýli diýip şeý diýýärler pes insan özüni uly tutsa özünden başgany zady hesap etmez belki başgalary pes tuhar hesap eder pes şeýle bolsa aziz musulmanlar geçen milletler özleriniň peýgamberlerine tabe bolmadyklarynyň sebebi tekepbur bolmaklarydyr. Oňa görä behiç bir tekepbur bolary ýokdur. Tekepbur bolsaň iki dünýede heläk bolup, Hudanyň gahry gazabyna duş bolarsyň. Geçen milletleriň bu tekepbirleri dünýede heläk bolandyrlar we ahyretde hem dowzahga dahyl bolarlar. boljakdyrlar. Pes şolardan ibret almaly, tekepburlyk kafirlige çekýän zatdyr. Sähl diýen aryf guddise sirruhu aýdypdyr, günä işlerde sabyt durmak we toba etmesizlik nifakny, munafyklygy diýdigi wujuda getirer. Nifak da küfürge sebep bolar diýip, pes günäde sabyt durmaly däldir, belki tizlikde toba edip, özüňi islah etjek bolmaly, ta Hudanyň gahar-gazabyna duş bolmaz ýaly. Bu biter jalyp aýdypdyr. Günäni etmeklige insan ajypda-da, şol wujudynda bar. Hudaý Taala wujudynda goýupdyr, e, nefs goýupdyr, şehwet goýupdyr. Günäge barmaklyk hiç wagt geň däl. Her kim günäge barýar. Megerinki Hudaý saklamasa. Emma geň ajyp zat şike, günälikde israr etse, günälikde zol dursa, şondan sawulsa, şonda geň bolup düşýär. Hop bäşlenji altylanjy aýat aýtdy Nuh pyýambar Hudaýa diýdi Gije gündiz çagyryp durun gaýtam bular gaçýa Men çagyrýan bulary saadete Men tämini täzmin etýän çon Hudaýa sen tämini täzmin edýän sen iki dünýäň saadetini tämin etýän onda da bular gulak asmaýarlar Der surat 2 Eger tämini täzmin ediljek bolsa sen janyň bilen şoňa ýortmaly Emma Kuranyň aýtýşy Besa adamlar bar. Suraty adamy bolmaklygy bilen nakşe diwar bilen farky ýok. Bir peýgamber men kireý almaýan, zat etmeýän diýip, gije gündiz ýortup bäke, sen janyň bilen satyn almaly ony. Asyl bir haýyş etmeli maňa rahy iman öwret diýip. Emma ol nesip bolmadyk, ol insanlar ýeke nakşe diwar bilen hiç farklary ýok. Ola bähitlenip bilmändirler.

Meger çel salyra aklo edep nist, Betahkykaş ne şaýat adamy hand. Kyrk günüň içinde notfe tepdil we jenin bolýa, ýuwaş ýuwaş gan bolýa, om segsen günden süňk gatyşýandyr, jan girýändir, üç aýdan, dört aýdan jan girip başga şeýlekin gitýä. Kyrk günüň içinde hulasan notfe tepdil bolýa we don gana. Ohm, Kyrk günüň içinde şeýle bolýa, emme bir adam kyrk ýaşapdyr. Şu kyrk gün nutfe bilen farky ýok. Şeýl salyra akly edep bolmandan soňra be tahkiga ne şaýat adamy han. Eger sen tahkik bilen gitjek bolsaň, çyndan madra gözläp saýlajak bolsaň, o kyrk ýaşyndaky adamy da insan hesap edip bolmaýar diýip aýtýar. Indi eý Nuh, Nuh peygamberin zamanyndaky adamlar näçe ýaşapdyrlar? Edepleri ýok, erkallary ýok.

Bir göreýliň-de, şu ynsanyň wyždany, ynsanyň imany, ynsanyň gabuly, ynsanyň etikady şul işi etdirýän zat. Wagyn özümize şükür etmeli ki, şol nesip bolupdyr, şol niru biziň kalbymyzda Hudaý goýupdyr, bizi ýortdurýar, getirýär şu sakda bir Hudaýyň habarlaryndan we Resullaň habarlaryndan, hadyslaryndan we Ymamy Azam Abu Hanife we şoňa meňzeş ulamalaň kepini eşdeýin diýip. Hop saat hap, saat haş, saat no, saat de, başga risanlarda habarly berilipdir ki,

Şonda da iblis näme diýýär? Men ozal diri wagtynda sežde etmedik, men kabryny näme men ihtiram goýaýyn diýip aýtýar. Ýöne gurur ejazy berenok. Ýene de şu e, tekabburlygynda bolup da ýene de melun bolup galypdyr şu. Birden tekabburlykda bir hekaýat çykdaýdy, onu inşallah onu geçer. Şaýat ozal-da eşitdirem bolaýly, ýaňky Beni Ysraýylyň arasynda gurur beter teleke forum bolýar. Hemişe aýtýas, üç forum gurur bar. Hudaýa-da gururymyz bolmaly, Resulullah-da gururymyz bolmaly, musulman doganlarymyza-da gururly bolmaly. Musulman doganyň musulman hesap etmeli, pygambar pygambar berhak hesap etmeli, Hudaýy-da mabud berhak hesap etmeli. Bir ýane sofi, arassa, takwa, hatda keramatly Beni Israiliň taýfasyndan biri bir forum keramati barmyşdy, gün üstüne degmeýän, ýere kisse äbr bul üstüne çykýan bolmaly. Şeýle takwa. Oňa bir gün oturanmyş bir ýerde üstünde de bult duýda äbr ýok orada hiç gün düşmeýär. Oňa bir jawan oglan asy günäkar Ey men şu sofiň ýany baraýyn-da, belkem şoň berekedinden men nur gowja adam bolaýyn-da diýýär. Sof agaçyny urana Sof elimize häýt gelmewärik diýýär. Sen o telekeliň menen hyýal etýäň, maňa liýagatyň barmy kazýaňmy gelip meň ýanymda oturar ýaly diýip aýtýar. Soň şeýdi ýakana turup gitýär, ikisi açyşýar-da biri-birinden. Ol äbir, ol bulut hemişe Sofyň üstünde durýan jowanyň üstünden gitýär, Sofyň üstünde bulut ýokdy. Öýdemani, şol sofi, tekepbur bolansoň, hotha bolansoň, gyýafa minensoň, şeýtana aldanansoň, ol jawan oglany, e, ony adam hesap etmändir. Zahiren özünden pes adam şo. Eger çeşme Huda bini bebahşan, nebini hiç kes aciz teraz hiç. Sen özüňi nämäňe tekepburlyk boljak? Eger saňa bir göz berilse ki, Hudaýy görýän bolsaň, özüňden aňyrda pes adam görmerdiň diýe. Sen ylmyňa-da gyýas alyp bilmeýäň, ämeliňe-de gyýas alyp bilmeýäň, tekepbur bolup bilmeýäň, malyňa, hiç zadyňa sen, serwetiňe, hiç zadyňa sen tekepbur bolup bilmeýäň. Näme diýip? Sädiň aýdyşy ýaly, bir çeşme hudabini bi bahşan, Hudaýy görer ýaly bir göz berilse saňa, nebini hiç kes, hiç kes ajiz, terez, hiç. Özüňden aňyrda pes adam görmersiň diýip aýtýar. Indi o Sofyny gözleň. Sofy gidipdir, jowanda gidipdir. Onda melek ä bir bult jowanyň üstünden barýa diýip aýtýar. Indi şu zamanda şaýt esas bilen aýtmaly bolaýly, täessüf bilen aýtmaly bolaýly. Meselem bir ahun. Aýaşy geňmi bir nefer ahunlyk okypdyr ulumy diýi. 12 ýyllap, 13 ýyllap, 15 ýyllap ders beripdir 30 ýyllap. Gelýär meselem bir jowanjyk özüňiz ýaly bir mühendis kompýuteriň eline kompýuter öwrenipdi.

Omada ki bi dünýäňden şirin gerek, eger jana çyndan hyzmat edip bilseň, o dünýäňde sen saadete eltýä, şu işiň näme-de bolsa, pezeşki bolsun, mühendisi, her näme bolsun, çyndan jana hyzmat etseň. Emma sen ulumy dini barada öwrenmeli zadyň bar. Bu taýda sen bir molladan gelip öwrenmeň, bu taýda sen hothaýylyk bolmaýa, gururlyk bolma üçin falan mühendis, falan pezeşki bolupdyr. Bir nowi ýüreginde bir emelik bolýa, şon döwüp bolanak. Elakana hüjrä barmaly. Birazjykda öwrenmeli edip bilen aktýor aňyr baş gelişmeýän zat. Ýaňky ahun otuz ýyl kyrk ýyl ders beripä kompýuter öwrenmegi bäit dädämi, geň dädämi? O doganym dogan geň görmesin. O sen ulgam dini okyýmandyrsyň dädämi hiç muşkil ýok indi gel akana öwrenibermeli. Şonda men fikir etýän aňyrty bir şeýtan kömekleşýä pahyryň ýüreginde de bar kän doganlarymyň emme şo tazygy ezýet berýä bir oglandan barakany öwrenmeli ýa ol kolundan falan at muhandis falan pezeşk falan neme bilen

Pes men şolara aýtdym, Nuh pygamber aýtýar-da, Öz Perwerdigaryňyzdan magfyrat talap ediň, çünki Ol Gaffardyr, magfyrat eder, geçer, öter, gözläp dur bendesini haçan toba eder diýip. Asmanlardan sizlerge yzbe-yz ýagyndy iberer, toba etsek-ha. We sizge mallar bilen, öwlatlar bilen kömek eder we siziň üçin baglar ata eder we siziň üçin suwlaryny akdyryp jary eder. Ýagny men kowumymga, Aýtdym, gümrah bolmaň, tekepburlyk etmäň, toba ediň, eger toba edip, Hudadan magfyret talap etseňiz, siziň günähleriňizi magfyret eder, asmandan baran rahmetini ýagdyrar, imanyň berekedinden zaraatlaryňyzy gögerip, baglaryňyz miwe berer we haýwanatlaryňyzy köpelip, iýmeli we içmeli zatlaryňyz köp bolar we günah sebäpli tewakkuf eden nesilleriňiz täzeden şirug eder.

Äwel nutfe etdi, nutfäni gana tebdil etdi, gany et etdi, etni süňk edip, jan berip, beşer edip jahana getirdi. Pes siz fakat ejeň rahmynda niçe forum bolduňyz, nutfe bolduňyz, gan bolduňyz, et bolduňyz, süňk bolduňyz, soňra jan berip insan etdi. Dünýäge geleňizde hem niçe-niçe üýtgeşikler boldy. Oglanlykdan

Hop. Nuh peygamber aýtýa, jährde e, dawet etdim, serride dawet etdim. Hudaýa mena wezipemi bitirdim. Şolara aýtdym, istigfar aýdyň diýip. Bir üç metlep bar istigfar barada. Istigfar manasy Hudaýa günämi geçeweri diýip aýtmak. Bir nefer estagfirullah diýýä, türkmençesinde aýtýa, Hudaýa günämi geçewer, Hudaýa günämi geçewer, istigfar. Istigfary hakyky näme bolmaly kitaplaryň mysal tutuşy. Bir nefer çyndan toba etjek bolsa bir sadece misaly bar. Bir nefer şu mahal fikrine gelýär özüni hotkoşy etmek. Oňam ýadyna düşýär gözüniň alnynda bir zäher bar. Şony içleýin öleýin diýýär. Muny içýär. Meýdesine barýar. Indi ýuwaş-ýuwaş äser berjek dändi biz zäher. rudelerini teke-teke etip barýar, dargap barýar, jydamaýar, ýuwaş-ýuwaş ölüm gözüniň alnynda görünip barýar. Şul oglan şu bir nefeli ki zäher içipdir, indi rudeler teke-teke bolup barýar. Lab indi de ökünip duw eden işine. Çün ölüm gözüniň öňünde görünip duw. Olam şunu men öljekdim, o näme etdim, o gahara mine şik bolupdyr. Indi ölesi gelen ak. Şul adam näme eder? Ýagny haýsy düktor, haýsy tebip näme et diýse etjek. Bu çykyny bilen de täsmimi gaty tutjak ki, indi klap men şeýle işe barmaýyn diýip. Şol adam indi klap şeýle iş etjek ýa diýip çykyny etjek, çünki ölüp barýar-da, göze çynan öldürjekmiş. Toba şu jüre bolmazlar. Ýagny şu taýynda ha, indi klap barmajaklygynda. Bu seniň bir günä iş etipdir bir nefer. Hudaýa men indi şuň üstüne barmaýyn diýip, täsmimiň ýaňky ýana gaty bolmaly. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Hudaýa çyndan öwrüliň diýýär. Çyndan öwrülseňiz meni taparsyňyz. Gözleň Hudaý Taala näme diýýär? Fatlubni tajidni. Eý bende, meni gözle taparsyň diýýär. Ýöne meni ýüzümde gez, meni tapjak bol. Eradaň bolsun, talabyň bolsun, meni taparsyň diýip aýtýar. Dop. Inni, bes, ýaňky ýanak bir nefer çyndan täsmimini tutsa, täsmimde her kim öz ýüregine bagly. Çyndan täsmimini tutandan soňam ýene günäge mubtala bolsa, ýene täsmim tutýa sowulşjak diýip, güne ýetmiş gezege jaý bar diýýä kitapda. Ýetmiş gezek günä, ýene günä etýä, ýene toba etmäge jaýyň bar. Ýene günä etýäň, ýene toba. Ýani güne ýetmiş gezek tekrar bolanyň ýene işgali ýok. Ýöne täsmimiň gaty tutmaly sen. Çyndan etmerin diýäň, ýene şeýtan aldapdyr, ýene toba et. Şodan jihad edip başarýan. Bula awwelin meselesi, ikinjisi istigfar baradaky bahsy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "Men güne 100 gezek istigfirullah aýtýan. Eý ummatym sizde aýdyň" diýýär. Resulullah nämeden üçin aýtýarkam? Iki zatdan üçin. Awwelina bize ders bolar ýaly, bize ulgu we nemune bolar ýaly. Ol peýgamber e,

Günäkar adam günäsinden tobat etýär, Hudaýa günäm geçewer diýip. Emma aryf, weliler, pygamberler Hudaýa günäm bar diýip durmak diýär, ybadaty ýerine ýetirmedik diýär. Ola her ýerek barsalada ybadat ýerine ýetirmedik. Arefan az ibadat istigfar. Ola ýerek barsalada Hudaý ibadaty biz ýerine ýetirip bilmedik. Ma abatnak, ma arasnak. Sen tanymadyk. Sen biz ibadaty Abu Hanife, şu Abu Hanife bolmagy bilen 40 ýyllap ýasin däredi bilen ertin okaýan adam Mekka barýar. Ol Käbäň gastyndaky serwadyny isle bir içine girip men namaz okaýaýyn ýa sen Abu Hanife bolansoň ijazat bereýli içine girip namaz oky ýa iki reket ýa o dört neferiň biri de kölle Kurany reketlerde namaz okaýan ozal näçe ýerde aýtdyk şu Abu Hanife namaz okyp bolansoňam aglap doga etýä Hudaýa men hak tanymaklygyny tanymadym we hak ibadeti de saňa ibadet ýerine ýetirmedim diýýä. Şonda Käbäň guşesinden ses çykýar, hemme mutuber kitaplarymyzda bar. Sen hak ibadeti, hak emani ýerine ýetirdiň. Eý Abu Hanife, sen günäň geçdik we sen ýeriňe düşenler geçdik diýip aýtýar. On kitaplarda muny muhakkakla aýtýar. Ýani her kim Hanefi mezhep bolsa onda buşlanpdyr da, ýok ojra däl diýär. Sen ýeriňe düşen diýdigi, meselem Abu Hanife bir işler edipdir, çykarypdyr, zähmet çekipdir. Şuny ýaýratmadan çykyň. Hulasa şyň faallyýetiniň ugrunda bolsa şa Ebu Hanifäň yzyna düşdügi diýip aýtýar. Näinki her kim Hanefi mezhep bolsunda beşarat berilipdir bu behişt bilen. Muhakkyklaň, ulamalaň aýdyşy. Bes eý Ebu Hanife seň günäň geçdik we her kim ki seň yzyňa düşenleriň günäň geçdik diýdigi Ebu Hanifäň mezhebini şyň zähmetlerini ugrunda faallyýeti bolýan bolsa ahkam ugrunda şyň günäň geçdik diýip aýtdygy bolýar. Hop istigfaryň biri dedin şu boldy. Resulullahyň aýtýan üçünjisi. Bir gowy bilmeli zadymyz bar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar. Beter bir jalyp hadis men ibarat arabisini okup bermäýin. Ey ben ummatym. Gabirdäki ýatan adam eýnuhu kel garikil mutagawwis. Bir adam derýa gaçsa, näzire bolar şol adam? Elini uzadyp dur, elinden çek agaňda diýip. Gabra bir adam jaýlanan mugasynda derýa gaçan ýalydyr. Şol gözleşip dur, bir dogany ki izinden gelsin, dädesinden, ejesinden, doganyndan, äw sadykin dostundan. Gözleşip zol elini çeýtip dur, mesen derýa gaçan ýaly, bir doga edaňda maňa diýip. We her wagt şoňa bir sadaka, doga, her bir zat izinden barsa, ahabbu ileýhi mine dünýe we ma fiýa. Dünýä o dünýäň içindäki zatdan şu ýatan adama gowrakdyr diýip aýdýar. We Hudaý Taala sahyh hadyslaryň biri, Resulullahyň aýdanlygy barada şek ýokdur. Hudaý Taala gabr ähline bir sogaplar salar daglar ýaly we inne hadiýatal ahýaý ilal amwat al istigfar lahum. Behterin hediýe biz dirilerden şu ölenlere Hudaý ýaşalan günäsini geçeweri diýip aýtmakdyr. Hatda bir adam ene dädesini diýende etmeli, ene dädesini hoş edip gitmeli. Ene dädesi aýrylypdyr, indi toba etdi, ene dädesini hoş etjekdi. Şu aýrylansam Hudaý ene dädemiň günäsini geçiwer diýip zol doga edip bolsa, şu ene dädesini hoş edip de hakyny eda etdigi bolýar diýen. Biz behterin iň gowusy biz. Ötürilimizden çürim gowusy sadaka da barýar. Doga da barýar, sogap da barýar, hemme Kuran da barýar. Iň gowusy Hudaý ýaş ötürilen günäsini geçiwer diýip aýtmakda bir de istigfaryň etmekdir.

we soňra ýene ýerden direldip çykarar. Ýagny Allah tebarek we taala awwal mertebede Hazreti Adamny toprakdan halk etdi. Ondan soň insanyň iýen gazalaryndan nutfa peýda boldy. Pes nutfaň asly ýerdendir. Çünki gazalardan gazalar ýerden wujuda gelýändir. Ondan soň ömrüň tamam bolsa janyňy alyp ýene ýere gaýtaryp elter we ýerde defn bolup galarsyň we kyýamat bolup ahyret gelse ýene sizni direldip ýerden çykarar

Aýy gözleň, güni gözleň. O bir ozalla şaýat aýdan bolaýly. Ishak Aýközen biri dostunyň bir kafir bolmaly, şony musulman etjek bolýan, hele faaliyetler etýän bolmaýan. Ahyr bir gün özi bir öz destiji menzumalary bejeripdir. Aý, ýyldyz, bir falan ýyldyz, o gün, bir zemin falan. Oňa dosy gelipdir, kafir dost, heý ora aňlalypdyr, muň ustasy kim aý diýipdir. Ýa bu özi wujuda geldi diýipdir. Bu ustasy bolmasa bolmara diýipdir. Onda ýa bu özi geldi diýipdir. Onda şuny bir ussa gerek bolýan bolsa, şu özi wujuda gelmeýän bolsa, baga ol bir hesaply, dagyk, batypdy, dogypdy, hiç bir zerre hesapdan çykanak. Ýa Setariýa Gutby diýip Hudaý Taala bir ýerde tikip goýupdyr bir ýyldyzy. Sen hawa peýmada ölen bolsa, şoň meniň ýola düşmeli keşdi, ýa-da şoň meniň ýola goçdunama, şo bolmasa bolmaýar. Hudaý Tagala şony bir zerre beýläk süýşürse, çaşyp beren, gurup beren, daga urup beren, ýoluny ýitirip beren keşdimi, hawa-peýmamydyr, çaşyp berenler gören bolýarmy, derejebendi edip, goçnama bilen ugramaly bolýarsa. Hudaý Tagalaň hemmesi ol okan beren nemetleri ki. Oň Hudaý Tagala ýene aýtýar, ýerden görüň, Zemine hoş ruyanet giya, asman ra bir sütun daret nega. Hiç kes der mulku u enbaz ni, Hiç kes der mulku u enbazni, howle ura lehnini awazni diýýär Pännamaýy Attar. Hudaý Taala gury ýerden, hoşk ýerden, öli ýerden, nä ölýär gitýär gyşyň içinde, ýene şony direldip otlary çykaryp oduti. Ýa bir sütun asmanlar saklap oty. Hemmesi Hudaý Taalaň mulky daýawdygyny bildirýär. Hiç kim Hudaýyň mulkynda şerik däldir we oň kepinde ýaňyşmak we bihud awaz zat ýokdur ki, hemmesi bir hikmetli, kanunly, dagyk zatlar diýip aýtýarlar.

Ömrüň ruhlaryny şad edeýli, inşallah olaradan-da magfyret talap edeýli. Hudaý Taala olaryň günäsini geçsin. Inşallah bizden soňramda biziň yzymyzdan magfyret talap eden bolar. Auzu billahi mineş şeýtanir rejim.